Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah zumhnak nganpi kan ngei. Kan YouTube channel in lunglawm tein kan rak kan don ṭhan hna. January ni riat thawng hnih kum kul kum nga thawng chimnak. January ni sarih ah khan Kampala CC chungte ralkap hmunkhuar pakhat cu Kampala CB pawl nih thazaang tam ngai le hriamnam tling he tiah an va luh hnawh hna tiah kan theih. CB nih an i tinhmi cu Kampala CC pawl minung tlaih dih le an hriamnam neihmi lak dih ding in an va lut. Nain mah Sisi hmunkhuarnak pawngkam ah mipi tam ngai an rak um caah kampa le sibi pawl nih mipi hmai an khah lo caah an duh ning in an cawlcang ngam lo tiah kan theih. Kampa le sibi pawl hi motor he an va lut tiah pawngkam sinin kan theih chap. Kampa le mipi pawl cu tuhi thinphang in kan um peng hna. A ruang cu tulio kampa le

Dirpitu upa pakhat in an va luh hnawh nain cu an va luh hnawhmi sisi dirpitu upa cu inn ah a rak um lo. Cucaah a fapa le sibi hruaitu an tazin hmu lingki le hantam hna cu bia in a ruah tiah kan theih. Mah belte zei bantuk bia dah na ruah timi fiang in kan thei kho lo. Mah tikam palet ah sibi pawl nih sisi chungtel khem an luh hnawh le CC dirpitu upa pakhat in an luh hnawh lio ahhin AA AA pumpak cun an i tel lo nain AA tu cu Kampelet khua a rak ummi ralhrang pawl hmunkhuarnak hmun ah ready tein an um cia hna. Mahti CB pawl nih CC umnak an va luh hnawh lioah kahdohnak um ai kon. Ralbawm colh dingin AA pawl cu ready tein an umnak kong mithmutu hna sinin kan theih. Mah kampele CC chungtel an va buaimi hna ah CC chungtel phu hna nih an kenh hna, hmunhimnak le tu ah an umpiak hna tiah pawngkam sinin kan theih chap. Kampelet CB pawl nih an i timhmi cu Kampelet ram chungah CB lawnglawng a um lai, mizei hriamtlai hmanh um a ngah lo, tiah an ti. Kampelet cu AA nih a um hnawh hna. AA le Kampelet CB pawl i bawm in Kampelet ram i thil mansung leitang thil chuak pawl ti bantuk hna kawl in chawlehnak tu an duh tiah kan theih. Cucaah Kampelet CB pawl nih hin mah an cawcak ning kha a theitu um an duh lo. Zalong tein cawlcangh le AA he an duhmi rianṭuan an duh caah CB Kanpalit ram chungah CB lo a dang hriamtlai phu hrimhrim umter an duh lonak a si ko tiah pawngkam mi hna nih an zumh ning an chim chap. Falam kahdohnak Falam kahdohnak cu CNO hruainak in CB min put in November ni kua thonghnih kum kul kum li khan operation an rak thawk. Nihin ni tiang kam hnih kahdohnak a um peng. January ni sari ah CB pawl nih an sitku auhmi he tiah Falam nichosit tatkung cu luhhnawh an tim. Kam hnih kahdohnak a fak ngaingai tiah pawngkam mi nih an chim. Ralhrang pawl nih vanlawng an auh caah vanlawng nih biatak tein sibi pawl cu a den hna. Mah ti vanlawng nih a den hna ruangah sibi pawl cu ṭatkung, ṭatkung area chungah an lut kho lo tiah kan theih. Sibi pawl le ralhrang pawl hi thi le hliam kong a zatin fiang tein kan thei kho rih lo. Way 12 vanlawng nih Bom tam ngaingai a thlak hna tiah kan theih. Way12 vanlawng nih bom a thlaknak hmun hi Mutubuk lei kiangkap lei a si ko tiah an chim. Ralhrang jetfaighter nih hin Tetkung kiangkap lei hrawngah bom a thlak tiah an langhter chap. Falam hi inn le lo a rawkmi zat siangin kan thei kho lo. A ruang cu Falam innlo rawkmi hi a hmanthlak video ti bantuk leng chuahter ding kha CNO pawl le CB pawl nih an duh lo tiah kan theih. A ruang cu mah innlo rawkmi le innkang ti bantuk pawl leng i a chuah ding kha an duh lo. An duh lonak a ruang bik cu ramleng falam dirpitu CNO dirpitu Falam pengmi chungah lungzuamnak a um lai ti kha an ruah caah a si ko tiah pawngkam upa pakhat nih a hmuhning a kan chimh. KIA kong KIA le a ṭuanṭi hawi hna nih Mansi khuapi cu a dihlak in an lak khawh dih cang. December nili thong hnih kum kul kum li in Mansi khuapi ralhrang camp vialte cu KIA le a ṭuanṭi pawl nih biatak tein tukdoh hram an thawk i January ni riat Thonghnih kum kul kum nga zing suimilam hleikhat ah Mansi khua umra hrang dihlak an thenh khawh dih tiah kan theih. Hriam le nam zong tam lak te an lak. Hriampi le bawm pawl zong tam ngai an lak tiah an langhter. Mansi khuapi hi Bamaw le Mandalay karlak ummi motor lamcung ummi khuapi nganpi a si tiah an langhter. Mansi khuapi ralhrang hi Bamaw tukdohnak dingah bawmchantu ding hmunhma biapi ngai a si caah Mansi he Mansi khuapi he Bamaw he tiah Khei le ṭuanṭi pawl nih hmunkhat te an tuk lonak a si tiah an langhter. Mamaw khuapi tu cu an la kho rih lo. Nihin ni tiang kam hnih kar kahdohnak a fak cuahmah ko tiah an langhter chap. PDF zolan kong ZF Zoo timi PDF zolan pawl nih nai hrawng cu nitin te thawngthanhnak caṭialnak tete an tuah peng. Mah an tuah pengmi ahcun Zoram cu kan ram a si. Cucaah CC nih tonzang a uk le a control mi hi kan duh lo. Tidim kan lak dih in tonzang he kan nam lai kan lak ṭhan lai tiah an hlapi bik a si tiah an langhter. Zoram vialte kan control dih lai. Kanmah PDF Zolan CB nih CC hrimhrim nih tonzang a control mi hi kan duh lo. Cucaah tidim kan lak ding in biatak tein tonzang lak ding in kan i tim lai. Hi tonzang lak nak ding ah biatak tein a herhmi paoh kan tuah lai, kan sawm hna lai tiah an ti. Mah an timi cu CB he tang tiin zo, zolan, zoram, zokam timi dirh ding in anmah pitiap zolan nih zoram an i timi zokam an ti. Mah holh in mah cu biatak tein cawlcangpi le dirpi ding an si tiah a dirpi duhnak kong a si tiah pawngkam mi nih cun an chim. PDF zolan hi hriamtlai kho active mi za le kul hrawng biatak te active khomi hi an si tiah khika a chung neih niam ummi sinin kan theih A milu in training a tuahmi dihlak cu zanga zaruk hrawng cu a min cun an si ko. Nain a tam u a tam ngaingai PDF zolan chungin ral hriam raldohnak in ralkap sinak in an i din hna. Uh, an VCS te pawl zong ral ram ah uh, PDF zolan an um ti lo. Hmun himnak ah nuam tein chungkhar an um cang hna. PDF zolan tampi cu aa dinmi an tampi cang tiah pawngkam sinin kan theih chap. Falam nih rih le rih khuadar le ṭio kan kah lai kan lak lai tiah timhnak an ngei peng tiah a chunglei um upa sinin kan theih. CNO nih an i timh bikmi cu Falam peng chungah kanmah CNO si bi lo mi zei hriamtlai hmanh um a ngah lo timi kha an hlapi sak cemmi a si tiah kan theih. Falam peng chungah kanmah lawnglawng kan um lai. Cucaah Falam peng chung ummi hriamtlai dang vialte kan hloh dih hna lai tiah A chungin ceihkhannak an ngei tiah kan theih. Falam peng chungah hin Sidiap Zaniat, CDF Hualngoram, CNO tiin hriamtlai pathum an um hna. Mah hriamtlai pathum chungah CDF Zaniat le Sidep hualngo ram hi sisi chungtel an si. Mah cu an rem lo. Cun sisi nih ṭio rih an control mi kha an duh lo bikmi a si. Cucaah Falam kan lak dih cun ṭio le rih khuadar kan tuk deuh lai tiah biachahnak thlithup meeting an tuah tiah kan theih. Chinram kan dirhmun zoh tikah ngaih a chia ngaingai. Hlanlio kan pipu chan lio i Bawi phun timi mah le pengtlang uk cio timi lungput ah kan kir. Chanthar mino cathiam tiah kan rak timi hna kha a donghnak ahcun pengtlang feeling ah an pil dih, an lut dih. Mah hi CNO lawng a si lo. Chinram hriamtlai phu tampi chungin mah hi a chuakmi a si. Mino cathiam hna nih funtomnak an kan tuahpi rua lai kan ti tikah funtomnak tuah loin anmah power ngeihnak lalnak bawinak le ṭhutdan hmuh khawhnak kha biapi ah an chiah hna. Bawi si le ṭhutdan sang ṭhut hi a rak nuam tuk ti hi a fiang ngai. Cucaah a hau hriamtlai phu hmete zong nih an ṭhutdan kaltak kha an siang cio hna lo. Bawi si kha Zungzal in aa timmi an tam ngaingai cang. Cucaah Chinram do kan thleng lai, Chinram ca rian kan ṭuan lai kan ti si ahcun kan sinak kaltak ngam a hau. Pakhat ah kan i hrun hau. Kan chim lengmangmi kha nan theih ko lai. Min Aung Hlaing ral lawng kan ngei lo. Ral dang kan ngei. Kan ram a kan chut le a kan ramtu paoh hi kan ral an si. Ralhrang a thian zongah ral doh ding Chin miphun nih kan ngei rih. Cucaah kan lung aa ruah le her. Kan pengtlang sinah vialte chiahtak in pakhat ah i hrun a hau. Miphun dang i bochan cu miphun dang sal ah umnak a si. Sal si kan duh lo ahcun kanmah kutke tein kan miphun caah dir u sih. Kan miphun caah khuakha ngam u sih. Midang bochan in power ngeih le ṭhutdan sang ṭhut i timh cu sal kan sinak kha a langhter. Thawng kan chim bia kan ngaitu nan dih lak zong kan i lawm mangṭha u.